Blender i... Bon appetit! Aria! Hello, hello! Croeso nôl i Pop Ti. Fi'n ôl heddi gyda fideo bwyd, ond beth ydw i am greu? Ie, wel, y peth yw chi'n gweld, samo. Felly, mae popty yn garedig iawn wedi danfon bocs dirgel i fi. Ac yn y bocs yma, mae 'na gynhwysion i greu pryd o fwyd blasus. Yr unig reol yw bod dim hawl 'da fi edrych ar ryseet. Nawr, cyn i ni weld beth sydd yn y bocs, beth am i chi wasgu'r botwm coch 'na sy'n gweud subscribe, i hoffi'r fideo yma, ac i wasgu'r gloch bach notification. Reit, chi'n barod? Achos fi ddim. Yr eitem gyntaf sydd gyda ni yw... Oren. Fi'n meddwl mai sweet potato yw hwn? Pupur! Dried apricots. Oes 'na thema fan hyn? O! Ok. So ma' 'da ni salmon. Ma' hyn i gyd yn oren so far. Tarten arall. Ok. Oren arall. 'Na gyd. Recap bach. Dried apricot. Dwy oren, neu dau oren, sa'n siŵr. Pupur, coch i oren. Mae sweet potatoes yn oren. A mae yna salmon sydd yn oren. Ar wahân, fi wedi coginio'r rhain i gyd. Um, fi'n mynd siwrio beth fi'n neud gyda'r rhain eto. Falle, oh gosh, rhyw saws neu Ydw i'n gallu neud rhyw seasoning yym allan o'r orenau yma? Fi ddim yn gwybod, ond hei, beth am i ni fynd i'r gegin a gweld beth fi'n gallu creu mas o'r rhein. Let's go! Croeso i Cegin Cadi. A nes i anghofio sôn hefyd, Bo fi actually yn myn' i goginio i berson arall. Oh yeah! Ma' Begw ar y ffordd draw, mi fydd 'i yma o fewn yr awr nesa. So, o'n i'n meddwl allen ni ddachre trw greu y saws. Sai'n gwbo. Nawr, rhybudd bach i unrhyw un ohonoch chi sydd myn' i fod yn ail-greu hyn, cofiwch ofyn am ganiatâd y rhiant neu warchodwr, yy achos byddwch chi'n defnyddio yy cillell a'r ffwrn a ma' rheina yn gallu bod yn beryglus iawn. Ocê? Gwd. A fi'n credu bo' fi'n myn' i ddefnyddio blender i blendio hwn fyny. O! Ffor rong, 'na pam! Ok, mae'r saws wedi cael ei wneud. Fi'n credu bod fi am ddechrau ar y sweet potatoes nawr a'r pupur. A fi'n credu bod fi'n mynd i wneud yw, fi'n mynd i rostio nhw. Fi'n credu bod fi jyst am dorri nhw mewn i chunks bach fel hyn. Achos mae rhain yn cymryd sbel i goginio. Felly dyna pan fi'n dechrau. gyda rhein. Ok, tra bod y llysiau yn rhostio, beth am ni farineiddio ein salmon. Ch'o' be', fi'n lico'r salmon ond pan fi'n agor hwn fi jyst mynd fel 'yn mm. Okie dokes. Reit, newch yn siŵr bo' chi 'di golchi dwylo chi cyn ac ar ôl i chi gyffwrdd â'r salmon. Ok. Fi jyst ddim yn gwbo shwt ma' hwn yn myn' i flasu man. Ok, edrych yn afiach. O'n i'n myn' i weud edrych yn afiach ond, ond na, edrych yn afiach. Lush! Guys, mae Begw yma, so fi actually am roed y salmon i fewn. Mae wedi bod yn marineiddio am ryw gwarter awr. So, o! Fi jyst yn mynd i ddangos hwn i Begw, gallwch chi glywed reaction hi. Ewch y bwyd babi yn dweud. Reit, dyma y salmon. mewn i'r ffwrn. Iawn, mae'r salmon gyda rhyw 5 munud bach arall ar ôl, felly fi'n mynd i ddechrau platio fyny. So, mae'n bwysig meddwl am y presentation, wrth gwrs. Sim plan da fi. Bon appetit!

Dwi eisiau blasu'r sauce o fyny hun. Mae hwnna'n disgusting. Aria! Fi yn rhaid un mas o bimp i fy hunan. Mae Begw am ryw reswm ac mae'n nuts yn rhoi pedwar i fi. Dwi'n llwgu adra. Ta beth guys, os nathoch chi fwynhau'r fideo yma, gadwch fi wybod yn y sylwadau. A fel fi'n gweud bob fideo, beth ni moyn i'r gwylwyr wneud Begw? Tanysgrifio.
Da iawn, i hoffi'r fideo a uh, cliciwch ar y blwch notification. Be di'r pryd ti'n coginio fwy aml? Dim hwn. Wel, o'n i'n gallu dweud. O'n i'n mynd o dweud, da. Right, tan fideo nesaf, guys. Ta!